کیونکہ ساڈے سسکرائبر گھٹ ہن ویڈیو ساڈی بہوں زیادہ ہے ہک تساں سسکرائبر ساڈے سسکرائب چینل کریندے نی وے مہربانی کیتی کرو سسکرائب وی کر چھوڑا کرو ساڈا چینل فالو وی کیتا کرو ویور ساڈی ویڈیو شیئر وی کر چھوڑی کرو مہربانی ہوسی تہاڈی تہہ دل توں شکریہ ہوسی تہاڈا تے اج دا مزیدار پیارا ولاگ تہاکوں پسند آسی ماشاءاللہ اساں تیاری کر گھیدی سویرے سویرے دا ٹائم اچ دھا دھو کے فریش تھی کے اساں ویندے پیاں اپنے کھوکھے دے اور آج دا آتا کوئی پیاری جی چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ دینے ہیں ویڈیو پینے ہیں آج کافی ٹائم بعد آج ویلاگ تے ویڈیو پیندے پہ ہیں اگو انشاءاللہ تعالی ساڑا ویلاگ پسند آسی ساڑے چینل نال جڑے رہو سپورٹ بھی کرو ساکو فالو بھی کرو لائک بھی کرو توڑے بھراواں دی توڑے سجڑاں دی سپورٹ ہو سی تاکو ساکو تھوڑی باتی محنت دا سلا مل سی اور مہربانی ہوسی تہاڈی۔ باقی سب خیریت ہے باقی سب امن سکون ہے ان شاء اللہ تعالی تساں وی سب ٹھیک ٹھاک ہوسو خیر خریت نال ہوسو دیس پردیس آلیاں کوں ساریاں کوں میڈے طرفوں سلام تھی گیا ساڈا یوٹیوب چینل ہے سلیم کھوکھیا لائیو ویور ان شاء اللہ تہاکوں اگاں ڈکھینے اپنا تھوڑا باتا ولاگ جو وی ہے تہاکوں ان شاء اللہ پسند آسی ویڈیو ساڈی واچ کر چھوڑی کرو بہت مہربانی ویور۔ اے ماشاءاللہ پیارے پیارے ہن سئیں پودے ویور گھر اچ لائے ہوئن خوبصورتی دی وجہ توں۔ کیوں کہ انہاں دے نال نہ ہک بہوں پیارا گھر دا نظام بڑا پیارا ماحول بن ویندے گھر دا سبزہ گھر ہے جو پکی جگہ ہے نا پکی جگہ دی کار کے وجہ دوں نا گھر پودے لایا سبزے دی وجہ دوں خوبصورت لگ دن گھر سویرے سویرے ماشاء اللہ کیوں کہ انہاں نال پیارا ہی اکھاں دی روشنی کو بھی بڑا خوبصورت ملدا ہے بڑا پیارا سکون ملدا ہے سویرے سویرے دا ٹائم ہووے پکے فارش دی وجہ دوں کر کے گھر پودے لائے گئے ہیں تے انہاں دے چنبیلی دا بھی نال پودے ہیں نال بئے بئے وی گرینری والے پودے ہن گھملیاں دے وچ شفٹ کیتے گئے انہاں کو تے ماشاءاللہ بڑے پیارے لگدے پئے ہن سویرے سویرے خوبصورتی دے وچ ڈو چاندر لگ وین ہن میں کیا بات ہے ماشاءاللہ سورج وی نکلا ہے فل عروج تے سورج گرمی دی زور شور ہے تپش ہے گرمی دی تے پودے ساڈے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے ہرے بھرے لگدے پئے ہن اے وی کوئی پھلاں دا بوٹا ہے بڑا پیارا پیارا لگدا پئے اور انشاء اللہ تعالی تہاکوں اگاں دی اپڈیٹ ڈینے آں چل کے بہت پیارا ولاگ تھیون آلا ہے ساڈے چینل نال جڑے راہو سپورٹ کیتی اوساکوں اور انشاء اللہ تعالی تہاکوں پیاری پیاری اساں اپڈیٹ ڈیندے راہسوں۔ ساڈی گلی دا ماشاء اللہ کجھ اس طرح دا ماحول ہے۔ میں ٹھیک تو سنا کیا کریندا پتیں اے کیا کیتی پتیں اے شاپ رکھیا ہے کھیر گیدی ویدیں تو کیا گیدی ویدیں گلی تو سا ڈائی ایسے بال ساڑے سویرے سرے ماشاءاللہ ویور ہیں پوچھتے پہن دوڑا کیا حال ہے اساں آگے اپنے سلیم کھوکے لے چینر تے ویور ساڑا کھوکا باندے ہون ماشاءاللہ اوپننگ کرینے ساڑے بار دا کوئی ماشاءاللہ اس طریقے دا ویدر ہے بڑا پیارا پیارا محول ہے لوگ لگے کھڑے ہیں صفائیاں ہیں دھواں دھانی لگی پئی ہے صفائی تھیندی پئی ہے ماشاءاللہ باہر دا کوئی بہت پیارا ویدر ہے بہت پیارا کمال دا ویدر ہے سورج ماشاءاللہ نکلا ہے فصلاں ہریاں بھریاں تھائیاں ہوئی ہیں بڑا پیارا ماحول بنا ہے جو کمال ہے سن بہت پیارے ہواواں ٹھڈیاں ٹھڈیاں چلدیاں پین میں آدھا ویور ماشاء اللہ اج دا پیارا ہی ماحول ہے میں آدھا جتنا بھی آکھا ونجے نا اتنا گھٹ ہے تے اے ماشاء اللہ سارے چھوٹے چھوٹے فین ایک ڈہی کی دی ودے بی دو دی کی دی ودے ناشتے دی تیاری ہے میں کو ناشتہ کروے سو میں آواں آواں جا تو بو بھی چاہ پلے سے چاہ پلے سو میں کو چلو ماشاء اللہ آج ماشاء اللہ ویور گرمی بڑی ہے ہوا وی چلی کھڑی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیری لیکن پسینہ تہاڈے بھرا اگوایا کھڑا ہے دعا کرے انشاءاللہ تعالی اسا اپنے کیا بندے پہنچ کے تو کو اپڈیٹ دینے ویور ماشاءاللہ لو ویور ماشاءاللہ اسا پہنچ ہیں اپنے کھوکے دے اے ہے سڑا کھوکا سلیم کھوکے والا ویور یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا کاواں دی ماشاءاللہ چے چلاٹ لگی ہوئی ہے کاواں دی آوازاں آنیاں پین بڑیاں پیاریاں پیاریاں ساڈے نال مولوی مجاہد صاحب بھی نال ہیں ذرا ہاتھ لا چھوڑو